Siz bir biñ doquz yüz otuz yedinci senesi mayıs beşinde Kezlev şeerinde doğdıñız. Halqıñız sürgün etilgende yedi yaşında ediñiz. Aqlıñızda bir şeyler qaldımı bu facialı vaqialar aqqında? Facialarnıñ çoq, ebet, öyle levhaları qaldı. Onı tefsilâtlı bir neleri, detalleri siyrek rast kele böyle hatırada. Lâkin. Böyle bir levhalar qaldı, onı bir vaqıt silip olamazsıñ hatıradan. Çünki ana o qalabalıq yollardaki azaplarnen bağlı, anda barıp tüşkenden soñ olğan vaqialarnıñ bazı birleri hatırada ebet qaldı. Men iç vaqıt unutmayım, onı özümniñ eserime de kirsetken edim, romanıma. O, Baar adlı roman daa kitap olıp çıqmadı, Yuldız jurnalında baslağan edi. Onda bir levha bar, balalar, endi mına yedi, sekiz yaşlarındaki balalar qadınlarnen beraber ammamğa kirsetile. Çıplaq. Öyle bir levha, o endi yedi, sekiz yaşında balalar bayaq şeyni añlaylar da. O çıplaq qadınlar içinde oğlan balalar, qızlarnen beraber qarma-qarşı tasavvur etiñiz. O levha, ana nede de kirsetken edim, romanda, o bütün vaqıt silinmeycek, o nasıl olğan olsa, öyle de qaldı. Misal içün aytam indi. Daa öyle levhalar çoq edi. İyi.
Mına siz bir kereden edebiyatçı, şair olmadıñız, başqa bir zenaatlar boyunca çalıştıñız. Amma mına bu şair olmağa niyetiñiz Şiiriyetke istidatnıız ne vaqıt peyda oldı sizde ve ne içün, ne tesir etti? Men daa altıncı sınıflarda oquğanda endi anda rayon gazetalarına bir maqaleçikler yazıp başlağan edim. Soñ Pioner gazetası çıqa edi anda Taşkentte, oña da bir şeyler yollap başladım. Ufaq şiirçikler. Maqaleçikler degen kibi. O vaqıtta işte edebiyat ve men çoq kitaplar oquy edim, pek çoq oquy edim bala çağımda, daa o vaqıtlarda. Ve olarnıñ tesirinen olmalı, bizim içimizden edebiyatçı çıqmadı. Ne edebiyatçı, ne ne muzıkanen oğraşqan adam, umumen icatkâr adam çıqmadı bizim nesil, bizim etrafımızda adamlar arasında. İşte, men öyle bir resim sızmaqnı seve edim, resimler, güzel resimler sıza edim. Yazıcılardan, bir taqım yazıcılarnıñ portretlerini sızğan edim o zaman, ta bala vaqtımda. Evet, ana, kitaplardan baqıp, o yerden, bu yerden sıza edim. Olarnıñ eserlerini diqqatnen oquy edim ve olar tesir etti, elbet, tesir, tesiri olmayıp qalmadı. Neticede men icatqa urundım, muzıkanı seve edim, muzıka yazmağa istey edim, lâkin men notanı bilmeyim de. Notanı bilmegenimden sebep, anav seslerni özüme has bir usulnen yaza edim kâğıtlarğa, yazıp çıqa edim, nasıl yırlamaq kerek, meselâ, bir neni. Soñ özüm añlay edim onı, nota bilmey edim. Evet, men, men ola bile edim ressam, men ola bile edim Yırcı ya da bestekâr ola bile edim, lâkin men endi bediy edebiyatnen oğraştım, bir tarafından. Bediy edebiyatnen degende de men başta özbek tilinde yazıp başladım, biledirs. Özbek tilinde yazıp başladım, ilki şiirim biñ doquz yüz elli yedi senesi rayonıñ gazetasında basılğan edi, Ahundı. Lâkin o şiirler, ilki şiirler neçündir mende saqlanmadı. Ondan soñ biñ dokuz yüz elli yedi senesi bizde Lenbayrağı gazetası çıqıp başladı. Ondan soñ o gazetağa men özüm yazğan maqalecilerim, şiirlerim yollandı. İlki şiirim Lenbayrağında altmış bir senesi basıldı menimce, biñ dokuz yüz altmış bir senesi. Ne deycem, biz mektep körmedik. Ana tilimizde bir türlü derslikni Derslikni bile körmedik o zamanda. Gazeta çıqıp başlağandan soñ gazetanı oqup tili ögrendik, edebiy tilni. Böyle ailemizde laf ete edik öz tilimizde. Ebet, o şive tilinde edi. A edebiy tilni mına bu gazeta vastasınen, soñ jurnal çıqıp başladı, Yıldız jurnalı. Demek, menim universitetim, mektebim de, universitetim de Şu Lenin bayrağı soñundan Yañı dünya oldı gazetası ve Yıldız mecbuası, soñ ve öz tilimizde çıqqan kitaplar oldı. Demek, insan istese, tilini mükemmel bilmek istese, onıñ içün bir türlü mania olmama kerek sözden. Şimdiki vaqıtta bizim yaşlarımız özlerini bahıtlı saymaq kerekler. Milliy mektepler bar. Milliy neşirlerimizniñ sayısı çoq arta, mına jurnallar çıqa, yañı-yañı gazetalar çıqa, jurnallar çıqa. Alıp oqumaq kerek, ögrenmek kerek. Öz üstünde çalışmaq kerek, tilni ögrenmek içün. A, bazılar aytalar, ana, imkân yoq, öyle, böyle degen laflar ola. Lâkin adam özüne bağlı episi. Eger özünde istek olsa, büyük istek olsa, o, tilni mükemmel ögrenmesi mümkün. Ebet, İsa ağa, mına, edebiyatta siz içün yazıcılardan, şairlerden kimi oca olaraq sayasıñız? Men
özümi oca dep saya bilem. Ebet, biz o zamanlarda daa klassiklerimizni yahşı bilmeydik. Çobanzadeni bile biz soñdan bilip başladıq, Çobanzadeni, Aşıq Umerni. Eger böyle aytacaq olsam, men Aşıq Umerden başlap, misal içün, bugün icatnen oğraşqan er bir adamnı özüme ustaz dep bile bilem. Ne içün degende, men em özüm ögrenem, em yazam. Misal içün, Şamil Alâdinden başlaycaq olsaq. Şamil Alâdin maña ilki, ilki yazğan, ana tilimizde yazğan ilki şiirlerimni Şamil Alâdin alıp baqqan edi. Ve onıñ mektübi bar, onıñ kitabında da kirsetken edim parçasını, o mektüpte. O maña büyük işanç bildirdi, Siziñ şiirleriñizde daa, dedi, çoq nuqsanlıqlar bar, lâkin kelecekte siz güzel eserler yaratacaqsız, degen ümüt bildirdi böyle. Şamilalen. Ondan soñ Şef Şemizade menim icadımnen meraqlandı. Başqa deyerli bütün ediplerimiz menim icadımnen meraqlandı ve menim aqqımda çeşit fikirler, esasen müsbet fikirler ayttılar ve meni ruhlandırdılar. Neticede, işte, men icadnı taşlamayıp devam ettirdim. Mına Alim Fit İslâmov degen edebiyatşınas, Men ilk şiirlerimni, daa Lenin bayrağında basılğan şiirlerimni toplap, olar oları esasında büyük maqale yazdı. Maqalesi, İsa Abdurahman'ın şiirleri degen selevane çıqtı. Men şaşıp qaldım. Menim daa kitabım yoq. Gazetada çıqqan şiirlerini talil etti. Men Yeñişlerim, ebet, vaqıtı az edi, yeñişlerim kösterdi. Esasen men nasıl nuqsanlarğa yol beryatırım? Men şu nuqsanlarnı ögün almaq içün yazdım, menimce, bu maqaleni ve pek yahşı iş yaptı, menimce. Ve men ondan birinciden ruhlandım, ekinciden öz hatalarımı añlap, tüzetip bardım ket-kete.
İsa ağa, siz çeşit janrlarda çalışasıñız, em şair, em nesirci, dramaturg, satirik. Eki roman yazdıñız, üç povest, yedi poema, sekiz pyesa, yigirmige yaqın kitap çıqardıñız, basıp çıqardıñız, şiirler kitabı ve nesir eserleriniñ kitapları. Mına siz içün nasıl janr yaqınca? Menim içün, ebet, men şiirnen, şiirden başladım. Ve şiiriyet men içün eñ yaqın janr sayıla. Ebet, soñki vaqıtta men dramaturgiyanen uğraştım. Mına Vatanğa qaytqandan soñ baqtım, bizim dramaturgiyamız pek aqsay. Teatrımızda oturalar, anda bizim umumen yoq dramaturgiyamız, deyler. Onı esapqa alıp, men Vatanğa qaytqan soñ, mına on beş yıl oldı qaytqanıma, on beş yıl içinde sekiz pyesa yazdım. Anda Samarqanda olğanda bir pyesa yazğan edim, o da özbek tilinde edi. Demek, episi olıp doquz pyesa yazıldı. Lâkin alâ daa bir pyesanı sahnalaştırdılar mında, teatrımızda. Mına böyle teatrımız bar.
Özleri yoq deyler. Olğan şeyin, olğan şeyge diqqat az işte, öyle vaziyet. Öyle. Şiiriyetni men nasıl janrda yazsam da, meselem, o nesir çoq vaqıtnı talap etken iş sayıla. Meselem, büyük eser, povest ya da roman üstünde çalışacaq olsañ, aylar degil, yıllar kerek ola. İkaye bile bir qaç ay devamında yazıla kimerde, ikaye eger bir salmaqlı ikayeler olsa. Bu arada men şiirler de yazam. Şiirler ne ne içün yazıla? O ilham kelgende yazıla, özünden özü. Oturıp men mına şimdi şiir yazacağım dep oturmayım bir vaqıt. Ne vaqıt kelse mına, mına tünen men bir şiir yazdım, lâkin onıñ üstünde men beş-altı kün tüşünip yürdim. Bir şiirçik. O pişti mende. Demek, neyim, hatıramda, miyimde, yüregimde pişkenden soñ kâğıtqa tüşti. Kâğıtqa, eger pişse, o kâğıtqa tüşmesi qolay ola. Soñ oturasıñ, bir qaç saatte yazasıñ kimedi. Böyle oldı işte, yarı tünevin men onı yazıp bitirdim. Münerlik istidatı, mına siziñ fikriñizce, Alladan bergen bir qabiliyetmi ya da onı ögretmek de mümkün? Eger ögretmege mümkün olsa. Yoq, ögretmek mümkün degil.
Ögretmege mümkün olsa, men eki oğluma ögretmege tırışıp baqtım. Olarnı buña celp etmege tırıştım. Çaresi olmadı. Ne qadar areket etseñ de, bir olmay eken, özünde olmasa eger. Demek, yuqarıdan, Allah Taalâdan berilmek kerek eken bu. Mına şimdi men endi torunlarıma siñdirmege tırışam. Torunlarımdan birisi, Regina, şimdi anau ATR-de, Balçoqraq degen bir balalar içün eşittirüv kete. Onda şimdi o bir-eki levhalar azırlap berdi, çıqtı direkt. Onda qabiliyet olğan sezile. Demek, devam ete bile. Şimdilik jurnalistika yönelişindeki qabiliyet. Men ümüt etem, kelecekte belkim edebiyatnen de uğraşır, belkim bediiy icatnen de uğraşır. O jurnalistikanen başlanğandan soñ böyle icat devam ete bile. Men özüm de jurnalistikanen, ebet, otuz yıl Özbek gazetasında, Oblast gazetasında çalıştım. Otuz yıl özbek tilinde yazdım, özbek tiline tüşündim, özbek tilinde oqudım, özbek tilinde universitetni bitirdim, tacik tilini yahşı bile edim. Anda ekende, ebet, şimdi mına on beş yıldan beri kimsenen laf etmeyim, unutıp başlayatam. Özbek tilini, ebet, o siñgen, o endi birinci sınıftan başlap oqudı. Tacik tilini böyle, Mustaqil böyle ögrendim mına özümizniñ tilni ögrengen kibi. Tacik tilinde de serbest laf ete laf ete edim, şimdi bil şimdi bilmeyim, atta şimdi var işancım da yoq doğrusu. İsa ağa, mına zemaneviy edebiyatımıznıñ siz üyken nesilniñ vekili. Şimdiki edebiyatqa nasıl qıymetke serediñiz? Mına kelecegi nasıl siz köresiñiz, edebiyatımıznıñ kelecegi? Afsus ki, böyle yaş şairler az. Edebiyatımıznıñ bugünki vaziyeti pek ağır. Men bu aqta maqalemde, maqalemniñ subet tarifinde berilgen edi, Qırım gazetinde. Men aytqan edim anda, vaziyeti pek ağır. Biz, nasıl deyim eken, aveskârlar dairesindemiz. Çoq, mına, çoq öyle icatqa ıntılğan adamlar çoq, olar aveskârlar. Professional derecege köterilgen soyları pek az. Yoq demek mümkün. Bir, eki, üç deseñ bite bunıñ. Professionallarımız bar şimdi mına, olar da endi yaşları ketti, olar çalışıp olamaylar, icat etip olamaylar keregi kadar. Bazı birler umumen icat, icatten, icatını toqtattılar. Şu ana sayıda olğan maşina. A yaşlar, yaşlar keleler siyreksepelek. Olarnıñ icadını men közetip, diqqatnen közetip baram. Bazı birlerinde ümüt doğa, lâkin olarnı, olarğa qol tutqan adam az. Olarnı ruhlandırğan, olarnı tekrar icatnen oğraşmağa Nasıldır bir ruh bergen, olarğa qol tutqan adamlar pek az olğanından, sebep olar çoqqa dayanmaylar. Misal içün, maddiy tarafını alacaq olsaq, evelki zamanda biz yazğan vaqıtlarda, biz bir satır bile, bir satır şiirimiz çıqsa gazetada, oña gonorar töleyenler, qalemaqqı. A şimdi sen Roman yaz, alıp barıp jurnalğa ber, olar ayta, bizde gonorar yoq, deyler. Onıñ içün men yazğan eserimni anda bermege de istemeyim doğrusı. Men içün merağı yoq. Aveskarlar bereler. Onıñ içün soñki vaqıtlarda baqıñız, jurnallar, jurnalda da çoqusı aveskarlarnıñ eserleri basıla. O jurnal professionallar içün çıqa, o Yıldız jurnalı. Professional derecede yazılğan eserler içün o jurnal. Lâkin alıp baqıñız onı. Kimerde onı alıp baqasıñ da, acınasıñ. Bu jurnalımıznıñ alınasıñ.
Yani maddiy ceetten bağlı. Maddiy ceet, maddiy ne taraftan bağlı. Onıñ içün mına yaşlarımız maddiy taraftan qol tutulmay, maneviy taraftan qol tutulmay, olarğa şarait yaratqan, yaratıu aqqında kimse oğraşmay o meselenen. Mına sizni özüñiz jurnalınızdan aytasıñız. Siz büyük teşebbüsnen bu jurnalnı çıqarasız. Ana tili ocalarına dep. Lâkin oña eger devlet qol tutmasa, Tasil nazirligi, o, olar birinci nevbette qol tutmaq kerekler. Siz ana tili ocalarına yardım etmek içün olar, olarğa bu jurnalnı çıqarasız. Olar onı, onı Maddiy taraftan qol tutıp, sizge teşekkür bildirmek kerekler. Er kün teşekkür bildirmek kerekler. Sağ ol.
Bu böyle iş, güzel iş yapasız. Mına öyle, icatkarlarnıñ vaziyeti öyle. Olar yaz istey. Yazsın, yaz. Öz yağnı özüñ qavur istegeniñ qadar. Öyle vaziyet. Onıñ içün, ana o, tekrar istidatı olğan yaşlar da yavaş-yavaş söneler. Söneler, çoq qurbanmaylar. Olarnıñ, ne deyim, ğıda berip turğan adamı yoq olarğa, ğıda, quvet, ilham, ilhamlandırğan, ruhlandırğan, ne deyim, sen mına böyle iş yapa ekensiñ, dep onıñ başını sıypağan adam deyerli yoq. Netice öyle. Onıñ içün bizim edebiyatımıznıñ vaziyeti ağır. Mına soñki yıllarda siz diqqat etesiñizmi, yoqmı, iri kölemdeki eserler yazılmay. Roman, povest, destan. Destan men mına, men Vatanğa kelgen soñ eki dane destan yazdım. Eki destan yazdım, ondan soñ yazıp olamay, bilmiñ, neşün. Şiirler kim edi yazıla, mına bu ikâyeler yazam. Destan yaz, destan o ciddiy janrlardan sayıla. Onıñ içinde ciddiy çalışmaq kerek. O qafiyeleştirip, mesela satırlar tizip çıqmaqnen iş bitmey. Destanıñ bir özüniñ bir yönelişi olmaq kerek. Onda süjet liniyası olmaq kerek, ğaye liniyası olmaq kerek. Onıñ hulâsası olmaq kerek, seniñ maqsadıñ olmaq kerek. Onıñ üstünde baş tüşünip yürmek kereksiñ. Çoq, çoq vaqıtnı ala tüşün, tüşüncege. Mına, bir şiirni yazmaq içün, men ayttım sizge, bir beş-altı kün tüşünip yürem men. A eger men destan yazacaq olsam, aylarnen tüşünmek kerekmi? Elbet. Ve oturıp yazmaq içün kene aylarnen çalışmaq kerekmi? Lâkin oña, eger maña onıñ içün bir kap kimse tölemeycek olsa, men bu tarafını da tüşünem. Men ailem, ailem olsa, men özümi baqmaq kerek olsam, ailemi baqmaq kerek olsa, men eger bilse edim, men mına bu destanı yazıp bitirgenden soñ felân qadar qalem aqqı alacağım, o vaqıtta başqaca baqar edim. Şay degilmi? Elbette. Şay.
Tabiy. İsa ağa, mına, şiirni maq içün bir de bir meseleler, siltem, siltem ola, bir de bir problema, ya bir ciddiy bir ne o, vaqia misali olaraq, e, vaqia ya bir, bir vaqia tesir etmek kerek, ya da bir, bir nasıldır, bir şeyden tesirlenmek kerek şair. Tesirlenmese o, güzel şiir yazıp olamay. Bir de bir qayğı misal, ya da bir duyğu. Amma eger de siz mına böyle bir vaziyetni tasavur etiñiz, raat-raat yaşasa ediñiz, bahtlı-bahtlı olsa ediñiz, iç bir qasevetiniz olmasa edi, ne aqqında yazar ediñiz? Sevgi aqqında yazar edim, iç olma. Çünki öyle ola, mına. Pek güzel yaşağan, bir türlü qasiyeti olmağan şairler esasen sevgi aqqında yazalar. Sevgi bu nice yıllar devamında devam etip keldi, devam ete ve devam etecek, o ölmeycek mevzu. Onıñ biñ çeşit varyantları yazıldı, daa million çeşit varyantları yazılacaq. Fikirler tekrarlana, ebet, böyle ne de sevginen bağlı fikirler tekrarlana. Tek onıñ renkleri deñişe bile. Mesela, fikirler tekrarlansa bile, er kim özüniñ duyğusın bir belli bir renkte, belli bir şekilde, şekiller deñiştirmek mümkün. Renklerini deñiştirmek mümkün. Umumen, sevgi mevzusı böyle ölmeycek mevzu. Daimiy bir mevzu. Daimiy mevzu.
Evet, aytam da, mına, evelki vaqıtta ona özümüzniñ klassiklerimizde de öyle olğan, mına, Aşk Umerni alıp baqıñız. Deve, o, ebet, o zamanda özüne has bir tınç yaşağan insan olğan, lâkin o yürgen, gezgen, bütün dünyanı kezgen. Lâkin onıñ esas mevzusı sevgi. Siz aylandırıp baqıñız onı, o taraftan da, bu taraftan da. Doqsan fayızı sevginen bağlı onı yazdığıñız. İçinde bar ebet, diniy mevzular bar, daa başqa o-bu mevzular bar, lâkin sevgi. Lâkin o zamanda yazğan mına bu sevgi aqqında yazğanlar, Alişir Navaiy zamanında, meselâ, Olar sevgi aqqında yaza ediler, olar atta bir-birlerinen yarışlaşa ediler bu mevzuda yazmağa. Meselâ, dört şair otura, dörtüsi de bir mevzuda, şu sevgi aqqında yazmaq kerek. Qara, kim nasıl şekilde, nasıl renklernen, nasıl çıranen, tatlılıqnen berece eken bu mevzunı. Soñ özleri, öz arası soñ bir-birine qıymet kese ediler ve Kim yutıp çıqqanı ayta ediler şu dairede, meselâ, sekiz şairmi, yoqsa dört şairmi, beş şairmi, öyle edi.
İsa ağa, bir de bir şiiriñizni oqumañıznı rica etem. Men mına eki şiir oqumaq isteyim, siziñ eñizde qalsın dep. Vatannen bağlı ve bir da ise diyer bir şiir olacaq. Quçağında olıp turıp. Gül çeçekler açqan zaman cennet bağçañ bağında, Meni senden ayırdılar daa bala çağımda. Saña soñsuz sevgimni iç eksiltmedim cat elde, Nice kere ah çektim, ah! Ümüt bağlap saf dilge. Sağ qaldım men, küneş ateş püskürtkende başıma, Sağ qaldım men, kün de zeer qatılğanda aşıma, Sağ qaldım dert Azrailday qılıç qayrap turğanda, Sağ qaldım men, yavuz açlıq qara panca urğanda. Yaşadım men bardaqtaki suvda turğan çiçekday. Temelsizlik, tamırsızlıq azabından yıl ve ay keçip ketti, aydınlanmay oldım, baba ve qart baba. Rabbim, yurtqa qavuştır dep yalvardım aqşam-saba. Ümütlerim gönceledi, saçıma qar tüşkendey, tüben başım köterildi, peyda oldı küç mende. Boran-buzdan, suv yalından keçip qayttım men saña, Közümde yaş, titrek sesnen selâm ayttım men saña. Topraña mañlay tirep, araretli lep qoydım, Reñkin coyğan qır dağıña tamğa aylı zep qoydım. Qurup qalğan çoqrağıñnıñ közün açtım isteknen, Dedem tüsi qart terekke Yañı ömür berdim men quçağıñdan. Qoquñ lezzet dadıña toyalmayım. Quçağıñda olıp turıp daqqa sayın sağınam. Sende yaşap külmek degil, ağlamaq da büyük baht. Duyğum taşa, senden yüzün çevirgenni körem. Ah! Böyleleri ne maqsatla yaşağanın bilmeyler. Saña kelip neler-neler aşağanın bilmeyler, baş köterip yüre olar, tüşsüz kölgeday, nefasetke köz taşlaylar, çoqtan solğan, ölgenday. Men olardan nefretlenem. Kimer vaqıt acıyım, olar seniñ çöplükleriñ, Men bahtımnıñ tacıyım. Saqlanırken milliy ğurur, tilim, aqıl ve añım, bil ki, senden uzaqlaşmam, ayrılmam men, Vatanım.
Yahşı şiir, sağ olıñız.
Tek menim, tek menim olmalısıñ. Men saña.

Uçan suv yırını diñlersiñ sen, Çeçek-gül sırını bilersiñ sen, Taştaki resimler yazılarda Keçmişni, yarınnı körersiñ sen. Tek menim, tek menim olmalısıñ, Qalbime pek teren dalmalısıñ, Tamırlar ataraq gür öserek, Onda sen ebediy qalmalısıñ.
Çoq sağ olun siz ağa. Alla sağlıq bersin, ömrüniz uzun olsun, daa çoq-çoq böyle acayip şiirlerni yazmağa qısmet etsin. Sağ oluñız, sağ oluñ. Siz de, sizge de teşekkür. Çoq sağ oluñız kelgeniñiz içün, böyle işlerge qol urıp, onıñ peşinden yürgeniñiz, Elbet, halq içün, millet içün, onıñ kelecegi içün çalışqanıñız içün çoq teşekkür siziñ özüñizge de. Sağ olunız.